Salam hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşy ýaly bu gün hem men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şu günki mowzugymyza geçmezden öň men sizden şu kanala agza bolup laýk basmagyňyzy we bolsa bir sany teswir ýazmagyňyzy uly haýyşt edip soraýaryn. Onda näme, kanala agza bolup laýk basan bolsaňyz we şu wideony tomaşa edip bolandan soň teswir ýazmaga taýar bolsaňyz, geliň indi şu günki günüň wideosyna başlalyň. Bu günki videomuz oýlap tapyş hakynda bolar. Adatça oýlap tapmak hakynda gürrüň edilende, ynha şeýle Ýa-da beýle ýaşuly adamlar akla gelýär. Biziň şeýle pikir etmegimize stereotip diýilýär. Geliň, şu ýerde stereotip diýen sözüň manysyny öwreneliň. Stereotip Bir adamyň ýa-da bir zadyň kim ýa-da näme bolup biljekdigi hakyndaky, şol adam ýa-da şol zat hakynda anyk maglumat alynmadan öňünden kesgitlenen pikir ýa-da çaklama. Köplenç halatlarda ýalňyş pikir we çaklama. Meselem, aýdaly biz bir uly binanyň ýanyndan geçip barýarys we birdenkä şol binadan kostýumbalakly, agras ýüzli, elinde bukjaly bir ýaşuly adam çykyp bir ýere gitdi. Şol adamy gören wagtymyz biziň aklymyza ilkinji gelýän zat, Eý, şu adam-a uly wezipede işleýän bolaýmagy mümkin-ow diýen pikir gelýär. Ana şol pikire-de stereotip diýilýär. Sebäbi biz ol adamy tanamzok. Ýöne onuň kim bolup biljegi hakynda öňünden pikir ýöredýäris. Belki ol işsiz adamdyr we öýünde işsiz ýatyp-ýatyp semräp, bu gün şeýle geýnip iş görüşmesine gelendir. Ýa-da ýene-de bir mysal, Hytaýda ýasalan bir haryt alnanda, aý, bu Hytaýda ýasalan bolsa arzandyr we hili pesdir diýip pikir edilýär. Ýöne hakykatyň hatyrasyna aýtmak gerek bolýan bolsa, Indi ol döwürlerden oba geçdi. Şu wagt Hytaý dünýädäki ikinji ösen ykdysadyýetdir we henizem ösüşini ägirt uly depginler bilen dowam etdirýär. We şol pikir hem stereotipdir. Aslynda Hytaýda öndürilen gowy hilli harytlar kändir. Häzirki zaman jemgyýetinde stereotiplere ynanýan adam sany gün-günden azalýar we adamyň daşky görnüşine däl-de, başarnyklaryna görä baha berýärler. Ynha, şol sebäpli-de bu gün gürrüňini etjegimiz oýlap tapyjylar ýaşuly adamlar ýa-da alymlar däl. Olar çagalar. Akyl ýaşda däl, başdadyr diýlişi ýaly, Ýaş çagalar we ýetginjekler hem adamzat taryhynda uly oýlap tapyşlar etdiler. Geliň indi şol oýlap tapyşlaryň käbirlerine seredip geçeliň. Aragatnaşyk we maglumat, görmek we eşitmek ukybyna gaty bagly bolan görnüşde hödürlenýän dünýäde saglyk taýdan kemçilikleri bolan adamlar üçin käbir kynçylyklar bolup biler. Heniz üç ýaşyndaka kakasynyň ussahanasynda oýnap ýören wagty tötänlikden bir gözüne zeper ýetirip hiç wagt görmez ýaly eden fransiýaly Luis Bureýl wagtyň geçmegi bilen infeksiýa netijesinde ikinji gözüniň hem görme ukybyny ýitiripdir. Ýörite görüş derejesi pes we asla görmeýän çagalar üçin niýetlenen mekdepde okamagy we ýazmagy öwrenipdir. Emma ol wagtky gözi görmeýän adamlar üçin ulanylýan usullar gaty çylşyrymly bolanlygy üçin okamagy we ýazmagy öwrenmek kyn we uzak wagta sürýän eken. Bu meseläni çözmegi ýüregine düwen on dört ýaşly Luis Braýl görmeýän we Görüş derejesi pes bolan adamlar üçin ýörite okamagy we ýazmagy çalt öwredýän ulgamy oýlap tapdy. Onuň ulgamy şu güne çenli diýen ýaly üýtgemän gelýär we bütin dünýäde Braýl ady bilen tanalýar.

Ýaşuly, ýaş kiçi, ählisi bolmasa-da, aglaba köpüsi dynç alyş parklaryna baryp, dürli hili maşynlara we beýleki mehaniki enjamlara münüp, wagtlaryny şadyýan geçirip görendir. Şeýle enjamlaryň biri-de trambolin, ýa-da rusça ady batutdyr. Tramboline meňzeş oýun birnäçe asyrlardan bäri Demirgazykda ýaşaýan inuit atly halkda bellidir. Olar her ýyl kit awlamak möwsüminiň üstünlikli tamamlanmagyny uly baýramçylyk edip belläpdirler we şol baýramçylykda birnäçe haýwan derisi birleşdirip dikilen uly tegelek derini Köp awçylar eli bilen berk tutup, gezekli-gezegine şol deriniň üstünde bökýän ekenler. Biziň häzirki döwürde ulanýan trambolinimiz ýa-da batutymyz bolsa şol wagt on alty ýaşly bolan amerikaly gimnastikaçy Jorj Piter Nissin tarapyndan oýlap tapyldy we biraz soňra onuň tälimçisi Larri Griswold bilen bilelikde Ilkinji professional sportda ulanylyp biljek trombolini ýasadylar. Şu wagt dünýäniň köp ýurtlarynda ýörite trombolin sport ýaryşlary geçirilýär. Häzirki zaman telewizorlarynyň telefona we internete baglanmak, isledigiň programmalary ýazga almak we başga-da birnäçe döwrebap aýratynlyklary bar. Şu wagtky elektrik telewizorlaryň ilkinji görnüşini bir müň dokuz ýüz ýigrimi birinji ýylda heniz on bäş ýaşynda wagty oýlap tapan Amerikaly Faýlo Farnsworthdyr. Ýaşlygyndan elektronika bilen gyzygyp başlan Faýlo telefon arkaly uzak aralykdaky adamlaryň sesini eşidip bolýandygyndan ylham alypdyr we şol uzak aralykdan gelýän sesleri görnüşe öwürmek üstünde işläp radiotolkunlardan ilkinji suduri almagy başarypdyr. we soňabaka onuň bu pikirini birnäçe alymlar goldap, has gowy hilli görnüşleri almaga ýardam edipdirler. Wagtyň geçmegi bilen Faýlo ylmyny has-da artdyryp, başga-da birnäçe peýdaly açyşlary edipdir. Ululardan tapawutlylykda, çagalaryň we ýetginjekleriň bilesi gelijiligi birnäçe esse köpdür. Olar tä uly ýaşa ýetýänçä hemme zady bilmek isleýärler. Şeýle bilesi geliji ýaş ýetginjekleriň birisi-de Ralf Samýuelsondyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demirgazygynda ýerleşýän Minnesota ştatynda gyşda gaty kän gar ýagýar we şol garda typmak ol ýerde gaty meşhur güýmenjedir. Şol ýerde doglup önüp ösen Ralf hem garda typmagy halaýan eken. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi birinji ýylda şeýle garda typyp ýören günleriniň birinde Onuň kellesine, Eger biz garyň üstünde typyp bilýän bolsak, belki biz suwuň üstünde-de typyp bileris diýen pikir gelipdir we netijede ol bir müň dokuz ýüz ýigrimi ikinji ýylyň tomsunda suwda typmagy oýlap tapypdyr. Water skiing ady bilen belli bolan sport şu wagt deňiz, derýa, köl bar bolan ýerlerde turistleriň

Bu günki oýlap tapyşlar hakyndaky wideomyzyň soňky gahrymany-da Jack Thomas Andrakedir. Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda Amerikanyň Merilend ştatynda doglan Jack iki müň on ikinji ýylda heniz on bäş ýaşynda wagty rak keselini ilkinji etaplarynda ýüze çykarmagyň usulyny oýlap tapdy. Ilki başda alymlar tarapyndan şübheli garalmagyna seretmezden, Jack özüniň oýlap tapan usulynyň nähili işleýändigini we hakykatdanam millionlarça adama kömek edip biljekdigini subut etdi. We şu wagt onuň şol oýlap tapan usuly dünýädäki ähli rak keselini anyklaýyş merkezlerinde giňden ulanylýar we adamlara şol aýylganç keseliň irki etaplarynda tapyp, öňüni almaga kömek edýär. Şu wagt Jack Andraka Stenford uniwersitetini tamamlap, rak keselini bejeriş usullaryny gözleýän ylmy işleri alyp barýar. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzyň hem soňuna geldik. Eger şu wideo göwnüňizden turan bolsa, agza bolup laýk basarsyňyz diýip umyt edýärin. Siziň bilen indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň.